Tuzaan hi phundang te biaruahnak kan rak nei lai. Zei kan ti lai, tulio kan tonmi hi zapi theih si ko ee. Tuzaan le tlangtar kha phundang te si te a chungah kan vun luh te khan, duhsah te khan kan vun chap te lai i a luanciami zarh kha Vaarong ne Hakha khuapi caah tiah a kan aa piak caah khan Friday kha kan rak au lo cun tu zar tu hi cu tuzan he an i dinh ca khan i langh ṭhannak si kan kan au ṭhannak si timi te kha vun chim ka duh vaurong kan hawi le hna nih hakha khuapi ca ve nak ca tiah kan au kan bawmh mi ah ting hnih reng lo chuak cang timi kha zapi zong nan theihmi se kan lawm timi te zong kha hika rung thla au thong zong lomnak kha vun chim ka duh rianṭuantu hna Hakha khuapi zawnruahnak he kan aa pekmi Vaurong rianṭuantu cung zong kan lawmnak tawite vun chim ka duh. I tuzaan i special guest pahnih ka sawm hna natein pakhat kan napa Australia ummi tu kha cu aa relrem lo i tel a duh ngai na tel a rak i tel kho lo. Tu hi Canada in a sang. Casang cinzah hi caan rak pek kho ca chung kan i lawm tuk timi te zong kha biahmai ṭhia vun chim ka duhmi si. Cun hi ka hin a sang a rat rual rual in anmah ram ṭhiamṭhiam in hika hin zavek lian nih vun bawmh te lai kan ti lai cu ti kanmah rianṭuantu si ko bu ah khan nan pahnih cungah kaa lawm timi te kha vun chim ta ka duhmi si kan i lawm i a sang he cun atu hi rungtlang au thawngah kan voi khat i tonnak si lai Mah ruangah cun kanmah hika i Rungtlang Au Thawng rak ngai tawnmi hna caah khan theihternak na vun i tuah lai. Tling deuh te khan vun i tuah ko law ti khi keimah nih cu ka duh ngai. Pathian dawtnak in hnuh le rian a ṭuanmi tete Malaysia na rian ṭuannak tete si zongah cun nan ram i aa na ṭhun na dirnak hi ti bantuk maw aa theihternak ha tling te khan vun i tuahpiak ding in a hmasa ka vun i sawm colh ko lai, kan i lawm. Siai kai lawm. Atu zan ah, atu bantuk caan ah Rumtlang O Thawng nih miruahnak nan ka sawm caan kai lawm timi kha upa ṭuanvo ngeitu sinah khan lumnak bia van chim hmasa ka duh. Keimah ka min cu nan ka theih ko lai ka zumh i sasang cizah ka si i a rak ngaitu kei hi online ah a lut chok ngai ding si le ka Facebook hna in sasang cizah ti kha ca a kir hung ngaimi hi ka si. Cucu ka van chim hmasa ka duh. Kei hi Thlan ah ka rianṭuannak he Malaysia kan i nak a phanh hnu Malaysia ah khan kum thong hnih le kum paruk ah khan ka kir i Malaysia holh rian ka va ṭuan. Kum li kum hnu ah khan Canada ka kir. Cucu uh, refugee kong pehtlaih in ka rianṭuannak cucu a si ti kha van langte ṭhan ka duh cun atu hi ka umnak cu Ottawa se Ottawa khua sa lem mi ka si ti te kha van chim ka duh kai lom. Siseh siseh na lawm tuk. Cun aa hika hin ka hua kan hawi rianṭuanṭi hawi a simi Zabiak Lian tu he cun an van hmuh pah lengmang si ca khan aa theihternak ka van tuah duh lai lo te. Aa kan i lawm timi ti kha sang cungah kan i lawm. Caan rian aa aa tit ngaimi karlak te hi bantukin caan na ra pek na rak kan pek ca kan i lawm timi ti kha van chim ka duh. I tuzaan le biaruahnak ka van duhmi aa kan tlangtar i kan vun char duhmi hi Generation Z a simi hna Kawlram February ni khat tlawmpal ah A lar ngaimi cu zapi nih theih man kan theih lomi te generation Z kan ti le jalai ho cun Z pawl i cawlcanghnak kha si biatak tein kan ruah lo pin lei kha pakhat nu pakhat nu pakhat nu kha step tampi thlen an vun cawlcang khi tikah a hnu a hnu ah cun a vun zual a vun zual tu bantuk kan ruah lomi pi hriam i tlaih bakin hi bantukin uh, zei kan tala nunnak pek bakin hi uh, nihin tiang kan dirhmun hi cuzapi ne kan theihmi si hi bantuk dirhmun tiang rak dir la timi hi kan rak ruah mi si lo an ral tha khua an ruak an tuak tan kin tale cho e khakha kawlram mi mi hna kan nau le chol chang nak si asinain nihin ah ram tha phan mi hna kapal zong kapal kho ke ma pumpak cho sanatin ke ma khai thei mi a chun USA mi mino pawl kan hei ti lai ti keimah he kan ram kanmah ka mit ka hmuhmi ahcun mino hlan ahcun tahchunhnak ah CYO te bantuk cawlcanghnak he um ngan pi te an cawl an cang ka bantuk fashion nan tua cun a pei zong cun hei tua lai dangdang program tete zong tuai lung lai ngai mi tampi somen zeng te le budget tampi di in budget ting dengmang di in ka bantuk puai na kan rak tua arak ṭha ngai ka ti ṭha lo ka ti nak kha pakhat um lo generation Z pawl asinain atu bantuk kan ram ah atu bantuk i cawlcanghnak cawlcangh awk a herh lio can ah hin uh, generation Z pawl ram ṭha phan mi USA hlain keimah US ah uin chim ta le lan pipa zong nih khan uh, pu zin biak lan zong Canada min an col an col cang ni kha vin ka chin bi te lo te US pawl in cawl bak lo ti khawh a si. Atu i a cawlcang mi tahchunhnak ah a lar bikmi Valrong group in si mino hohmanh an um lo. Patung upa lawng te an si. Cun hi bantuk titin sport team group CDF a support mi ram kip in supporter pawl zong hi upa lawng te kan si upa papi in si cheukhat cu kum sawma somruk nak an an um i mino pawl kan bochan tuk tawnmi hna kan mino hna hika ram i siangkaimi cathiammi rianṭuan kho ding anmah le sianginn zongah university college level in rianṭuan khomi anmah in umnak cio state senator le hi bantuk house zongah approach tuah kho ding kan mino pawl kan tel cu de an cawl an cang pah ko lai na ti yin zekan tel zapi theih in kan te lai cho biatak tin zei kan te lai zapi nih vun theih awk i a cawlcang mi hen tlawm cun phaisa lei kan ti zong ah rian a tuan lomi sa tuan lomi si a tuan mi hrimhrim hi tlangval rian tuan pawl hi phaisa thawh le bur zong han dai thla ngai ngai ki ma khamu ning han ma ti kan si te khan kum kha hrawng vun kal cang te ka lung tha lo ngai te mi hi zeitin nam hi kan rian tuan tu ma kan dai thlang mo nu le pa man kan daithlang maw something is very wrong tiah keimah nih ka hmuhmi si a ruang cu kan fa kan dang le kan ram mi an thi an kut ke tlam ting lo zei tluk an da tuah ram lak an riak an facebook hen ka zoh to ne intro vin sa pa ko lai kan topic sa kan te an facebook i cdf an rak lu hla ne kan far le te te ke ang ki tha tha ki thuam tha tha ne hruk man an thlak mi nak zo ti ka chun te special model ban to mui do tam pin um cho Asinain hi ni caan cun ramlak ah buk tang te khuan sa kho i ramṭha phanmi hna hi hi zeitindah zeiruang dah ramṭha phanmi generation Z pawl he kan cawl kan cang ning hi a langh lo timi hi number one chim ka duh. Cun keimah ka vun tonmi ka vun peh lai lawlaw ah US ka phak kha in kan umnak county i ca ṭialmi nu Korean nu te si. cozah he ki refugee kong pitlan ca tialmi nu te ummi mah nu nih interview rak ka tuah a rak ka tuah lio hin a ka tuah pa bu hin te amat thli hi tla kho malaysia hin an ton ciami kan ton ciami kha malaysia cun ramla kan ummi malaysia palik nih a kan tlaih cun thong kan thlak malaysia nih thailand a kan thlak a kan kuat than thailand a kan tlaih than ti hrawrang ka chim man a tah bak na ka tah pi so krifa tha si te Nihin ah hin kan fale kan naule ka hei chim duhmi cu kan ram an tonmi hi Laimi hna nih khikai Laimi chung khat an an cousin zong a si khomi an pu an pi zong a si khomi an nau an unau zong a si khomi Laimi te nih an tonmi hi nihin ah an mitthli tla kho hnga ma timi hi ka ruat ngai tuah hin mitthli tla ke in an um kho ma an mitthli tla ma khikai CDF kan naule pawl an thih lio ah hmanthlak an hmuh ah an i hliam in hmuh in an mitthli tla hna ma timi khi cu ka ruat ngai ni hin mah ca cun zeitin deuh in dah kan kal lai timi hi mino pawl thinlung ah zeitin dah hmunhma lak khawh deuh lai timi hi ka si har tuk caah khan uh, Australia kan naupa ramtin thei kha mino he pehtlainak nei ngai ka hmuh ca ka vun som cun a sang hi Canada lei hi tu min chim man tu khan uh, Facebook te te a satial mi hi ka rak ri lamang ve ke ma pumpa no hei war ngai te a khaban tuk the ruah nak he mai le hi nak atu kan ruah mi initial bantuk first steps i hi pin zong hi nak hi bantuk he pihtlai tuah deuh herh dia ke ma pumpa chu ka mu mi sa khan ai bantuk in kan tuah mi si ti mi te kha ma sa khan sa non te intro kha ka vun chim du mi se kan lom i um asan ka vun som tha na khan lal pipa ka vun ti lamang cha al ku ji bia len ka vun som ta lai canada ne mino pol heta zeitluk in da cdf kong he pi tla han chol chang ne he ka vun chimi vialte he khan vun thon in zeidan law timi te kha thong vun ka thanh ve da ka lom Canada huap in cun ah sorry uh, question so ka lut chale lom nak be chim me achan hin ka phit lang mange nun hin na kong ko to ka ti lang mange ka sia he rem ton na sorry se usiang ka lom uh, Kannih ka chungṭuan kan si ko caah ka va ṭhutmi kha si ko ee. Nain na vun ka hal ve caah khan ka vun chim ko lai ee. Canada pumpuluk aiawh in mino cawlcanghnak hi kan ti kho bak lo. A chan cu mino atu lio i mino upa rianṭuantu kan santaih lo ah keimah cu ka hei ruah. Asinain local cio cun cawlcang pah cio ka ruat ti khin cun ka hei tuak i ti. Tahchunhnak ah keimah kumnak khua local ahhin kan Khrihfabu hna hin mino hna he pumh dih le cangka te hna hin lakphak ti le le changreu hei ti bantuk cun Modi hei ti te jakhan Modi hei ti khati phunphun kha zuar in khan Khrihfabu member vialte kha fang hra hei ti fang nga sian tawk in khan hei tuah an kan ti khan an cawlcang pah ve ko tiah kei ruah ka ruah keimah pumpak ah kan khua dirhmun te ka Khrihfa kanmah keimah kumnak Khrihfabu dirhmun in cun nain Canada wise kan ti lai cu kanmah Canada pumpuluk uh, font i riantuannak cu kan nei kho lo i kan ne kan umnak Canada he ram ngan a si ve ti ah khan uh, vun i funtonnak le vun i hmuhtonnak a har ti ah khan Cuti ngai kan ngei kho loh. Ee, a khua tete khan cu anmah cio nih an experience kha an nei le Canada huap in cu kan nei bak loh. Hihi cu zong cu kan chim voi hra cu san kan tlai cun san kan tlai bak loh ti kha i chim ngam kha a ṭha tiah ka ruah caah keimah zong a min tein mino hruaitu dirhmun ah ka um ve rih. Asinain, zeitila mino Canada pumpuluk huap in cun zeihmanh kan tuah lo tluk in khin a si ti tu kha a vun fiang ko le da ka ti cu bal ti local in khan cun kanmah auto ah dirhmun tuak ahcun an cawl ve pah ko kani da kanmah khua vun tuak ahcun hei ti bia khi si lomnak tampi ngai ha sila dusa tein kan vun pe chap te lai te na vun ka hal mi kha a vun tlin ko rua ka ti ka long siang Siseh kaa lawm tuk na vun chimmi kha fiang ko. Ah, Canada huap pin thawngpang thang dingin kan tel cu te. Zei kan tel zapi theih dingin social media zong kan hmuh bim lo. US zong si ko mino hna nih an cawlcang nak a um lo timi ka cu a fiangmi si. E tuzaan ah kan zohmi ah sangbik chim than ah tuzaan i ah rungthlang thawng kan zohmi hna nan zapi cungah kaa lawm timi kha chim ka du. A zohmi minung zahnih dengmang cu nan si thiamthiam. Ah, zei kan tel lai. kan i lawm tuk timi kha vun chim ka duh cun hika hin comment tete zong khan in vun tial tu zan cu mi zong kan tlawm lai tiah ka ruah mi si comment pekmi zong kha rel kho kan i zuam lai cun Joel Za Thang na vun tial mi zong kha kan vun rel tunai kan vun tar ko te mino in sia keima hmu ning a USA mino in sia hmun dang dang um min sia zei ruang dah an chol chang lo ti ka hmu mi cu te khua meeting a sise pengtlang meeting a sise mi phu meeting a sise an du ruana an chim tikah kan pa le mi fim mihrut he an chimmi bia cu ngakchia nih ti peng a si. Upa bia nakin el ti peng a si. Upa deuh bia kha a hmaan lo. A diknak chim zongah ngakchia fa nih ti peng a si caah thang zeihmanh theipar chuah lo a si men lai tiah a vun ti a si. Aa simi zong si ve ko, hmaanmi zong si ko. Asinain a tahchunhnak ah US hruaipi in US hruai in Canada hruai in mino upa hi tibantuk zong Khrihfa zong ah khan hruaitu tampi an um ve ko ee. A kan pa le tel lo zong khan an mah le thil tampi an tuah kho timi te kha van chim ka du. Kawlram e Generation Z pawl le sana pi alai nu le pan chim hna lo. An mah nen rua an rue ra ka pe dok ve chang ho si tia an thawen dok mi si ti mi te khan bia kha te kha van in le ta ko lai. Ka pa comment ka thei thiam lo asang. Nang ma ka men som chot lai em. Tuzan kan burwa nak chu topic phatte chu ko na kan minonak kan phaw kho hna lai ho nih dah phaw hna lai nu le pa daithlan zong si ko mi hi zei ruang na si hna timi te he na thiam tok kan mun chim lo cun na ba deuh lai ka lai na bun break lai kan pe than lai kan lo si a kai lom a bia ngai tu cha zong ha sa lai cha khan tu za ni thopin an tar mi hi abapi tak mi thopin a siting karwa aruang chu nationalism ha ai pe tai mi se kan nationalism pi hi a thi sia khan chuan hmailei kan ram thanchonak ding le kan ram sersiamnak ding kongah khan hmai kan phong kho la lo ti cu zakhat zakhat a fiang bangmi si le ma ca cun atu ah kan mino tete hna kan mah nih kan duh tluk in an cawl cang lomi le an au khuang lomi hi zoh tikah kan nationalism hi thazang a der ngai ti kha a fiang caah khan hihi kan nationalism hi zeitindah kan thang khawh than lai e zeitindah kan mino atu Ṭhangthar mino a si cuahmah mi hna nih zeitindah miphun ram dawtnak thinlung an ngei ṭhan kho lai ee. Cun a chuak hnga dingmi kan tefa hna zong nih hin zeitindah Chin miphun an sinak he an i uang lai ee. Miphun le ram tlaihchannak hi an i nunpi an i ṭhanpi kho lai timi hi tu lio i a nung cuahmah mi hruaitu vialte le uh, mino simi vialte nih ṭurbong an ti kan ngei ti kha uh, ka ruam i si. Cucu hmasabik ah van langter hmasa ka duh. Vei lo ka bia van sau pah ko sawh voi khatnak a van si ca te. Tha tha. Atu lio atu lio vawlei cung thil sining kan zoh lengmang tikah a Ukrainian ram in van char than usala atu Ukrainian ram kha atu nihin news kare ni akhan USA hrimhrim khan thongkul kan tlung lai i Russia ral kan do lai ti se le kha thun ai timmi minung vialte hna kha atu lio i kan chim cuahmah mi generation Z khan si le atu Russia nih Ukraine an khi an nih ai timnak cu 24 hours chung ah khan va lak viar ding in khi ralkap zong an thi la lo atu bantuk hin ramdang lei sensen zong hi tutu ngai ngai cun an kan ti lai nain Aram an la lo tiah ka lak lai ti khi ai ruah ning sinain sinain an ram Ukraine ram ah mino miphun le ram dawm i an rak tam tuk rungah khan nihin ni tiang vawlei cungah a ṭhawng bikmi pahnihnak ralkap a simi nih a la kho rih lo. I Ukrainian ram ah hin zeitluk in dah mino an ṭhawng timi hi Even pakhat a langmi cu 2014 lio i sanda rak pi lio kha si. I 2014 sandan rak pi lio ah khan uh, biatak tein sanda pimi cu mino kan si. Le mah caah cun mino thazang hi ram ai thlennak ding caah le mino thazang hi uh, ral pakhat teinak ding caah cun uh, hriamnam ah a ṭha bikmi hriamnam a ngan bikmi city kha vawleicung nih kan hmuh cuahmahmi city zong kha pahnih na ka van lang te ṭhan ka duh. Cun kan nih Chin miphun hi Israel miphun he hin ai tahchung ngaimi kan si. Le Israel tuanbia kan zoh tikah Israel miphun khi ram an ngeih ti lonak kum thong hnih hnu ah atu Israel ram te khi 1948 an set than mi si. Le kum thong hnih a rauh hnu ah ram le miphun an ser than khawhnak cu aa ramdang ah a chuak mi an pefa fan hrimmi i a fa a fa a fa a fa chin kum thong hi chung cu van tua ko la kha chung viale khan Israel miphun an sinak an nationalism kha an nunter peng ca ka thi lo tein an nunter peng ca khan Russia ram an um zongah Europe ram an um zongah America an um zongah khoika ram an um hmana khan Jew miphun an sinak Israel miphun an sinak te khi thlau lo tein an nunter i abik in Israel miphun ram dirh khawh than nak ding caah Zionism timi movement ah khan an um nak ram phoh in an i tel phaisa an thawk peng tikah khan kum thong hi nu ah atu ram an dirh khawh than khi si ma ca cun atu Chin miphun zong hi atu ram chung a um mi Chin lo in Mizoram kan um Malaysia kan um Europa kan um di Canada kan um US kan um Ramdang ummi hna tefa hna nih hin biatak tein rian kan tuan ko sia khat cun kan ram khi atu ah kan khelmi cu federalism si hmailei ahcun independent tiang hman khi a chuahpi kho duh ding cu atu ramdang ummi tefa hi kan si awk si ti kha van chim ka duh. I atu hi ramlenglei i ummi kan pe kan fale tete hna nih hin kan ram le kan miphun pehtlaih in thazang a chuahmi tete tampi an um ve len ve ko na khan an duhning kanmah nih i tel tum hna seh kan ti kan duhning tluk in an i tel an i tel tum kho lo mah hin ka ruah ngaimi pakhat cu kan sining kan dirhmun laitlang i kan sining kan dirhmun khi mino tampi nih an philh sual maw timi khi a ka ruahter ngai le taktak sia cun atu direct bakin mino nuak tlangval a si rih mi hna nih ka pi hian van ngai sual si van theih ulo ti ka du ngai mi cu atu US ram ah kan um khawnak Canada ram hna i siang thatha kan kai khawnak Kha vialte hi kaa hmun i buhthaw le suthaw atu Starbucks hei ti bantuk coffee thawthaw hna kan bin khawhnak te hna zong hi taktak hi cun kan nu le kan pa nih an van kan puak i Malaysia ah khi thihnak le rili ral tan in an keng in van kan phawt i hika hmun a kan phakter nak thong in hika hmun a sin kan kai khawh timi hi i philh hlah ulaw timi te kha van langhter ka duh ngai mi si le hika ram i duh ding ngai in khua kan sak khawhnak ah hin kan nu kan pa lai tlang i atu i hin atu ahcun a hrut a nga mi mara pawl an thiam lo kan ti men lai nain laitlang ah lothlo te an si ko harsa te an si ko cu ni cun ka fa hi hmailei ah vawlei cung fimnak cong ve seh hmailei ah vawlei cung hngalhnak in hngal ve seh hmailei ah i bochan ve te ning ka miphun ca zong ah hmailei ah santlai ve te se ti ruachannak in an hlu nubu in le an santlai lo nubu in ramdang ah a rak zampi i hika hmun ah a ṭhangmi hna kan si ti kha kan sining te kha i theih cio usulaw ti zong kha van chim chih ka duh. Le atu hika hmun ah kan bia a rak ngaimi vialte hna nulepa vialte ho ho kan si hmanh ah khan tuzan ah kan chimmi topic hi camping bantuk a si i kan rianṭuannak ah Khrihfabu kan kan i pumnak ah maw kan hawi kan kom kan pongkam sinak khan zeitindah kan mino hna hi kan than phok hon hna lai ti bantuk te kha biatak tein i forh khawh cio sila kan miphun pi nih atu bantuk caan ah hin thazaang kan chuah hrim herh ti zong kha van mawh tham rih ka tu cun atu Ukraine ram khi ka bi hram thok ka van chim bantuk khan kan tei hrim lai tei lo ngah lomi ral si an te Kannih zong kan ti ven hi atu tan ah hin Min Aung Hlaing hi kan tei lo sia khan cun hmailei ah chim ding kan hmanh kan nei ti lo. Mah caah cun atu bantuk kan ram kan ral tei lo a tha lomi dirhmun ah hin cun kan sinak kan dirhmun uh, kan thiamnak kan chawva Nihin ah thaizing ah coffee hrai kha ka cawknak ding te zong kha i set in uh, ka miphun caah zeidah ka ṭhahnem ko lai ti i kan dihlak in kan ṭan rual caan e hat lio caan a si ti te zong kha uh, van chim ka duh kai lom cu vial cu siri se kan van nol ṭhan te lai. U Siang na aw kha na vun i phih ta lengmang i na kha awn ṭhan lengmang khah. Okay, this is ka lawm, ka lawm. Tuzaan hi kan biaruah ding hi tu kan chim bantuk khan topic pakhat te si ko i a biapi ngai tiah keimah le cu ka hmuh i uh, atu tiang kan caw kan caknak hi uh, upa deuh kan tel le cu te kum upa deuh Laimi ramdang phanmi hna le kan pa le tu lebang cu CBC USA kan pa le tu kan pa ngun oi tan ha cu kum som rit deng mang sa ko khaban tuk tiang um kho um kho lo in cho le i dia mu ne kan phan li lama tla ta chuna upa pol he chol hlau sa lo angai ngai te chun khi kai generation z pol le sandan pe han chol chang na kha atli hram pi kha hi ka le mino sin kha rak sang sa lo ke ma kai du na ga mo rak hrang salo mino mino ne khan takhan ram chung le ram leng bak kan takhan avon tong ne po po de hin karu ana te mino le ka hrang te lo journalism ji chol chang na ha ram dang e mino le kha andai ma te chim ding ko ma te khen ka sia hat ngai ngai na vun chim mi kha tha ngai a nationalism mai le cha ti kan vun nai lo chun ti zong nung ngai medium hun tiang kan va khan dai thlang dia hun kan zegantalah phan kho media mun kan si sa khan tuzan bi ruana kan ban thok na si ka ruana ga ma topic hi cho avun pi pari kar lak te jom pi how ding ke ma chu ka mu mi se ye lan pi pa nang ma kar lak te bun tan ta lo ka bun du mi chu zeitin da nang ma ni hen tam ma ti hen ruwa zeitin talin da me lo thin lunga aphak kho nak ding han zeita abau ha ti an ruwa kar lak te ban asang ka bin pa hana Seu siangah na vun ka pek ṭhan kaa lawm. Atu cu a ṭhat venak pakhat cu vei a hmaan hmaan lo timi an ser kha um lo i ti. Ruahnak chim a si ko caah khan ka palhmi um sual si le a kan zohtu, a kan ngaitu Atu lio a kan zohmi zong siah hmailei i offline a va si ti le a kan zohmi zong a siah te ka palhmi um sual sila rak ka ngaithiam tu ti kha vun chim ka duh. Tunai nationalism kan timi kha biapi ngaimi si. Nationalism kan ti tikah khan atu ah khan a sang na vun chim bantuk khan Kannih hi Chin kong kan chim ko caah tehfuan aan Kawlram kong kha khi Burma huap si lo le Myanmar huap in kan chim lo caah khan Chin huaptu khan ka hei cuanh dan khan ka hei chim ko lai. Kannih Chin miphun hi a tlangpi in nationalism kan ti lai ma, Chin na zim ka ti lai ma? Chin na zim nakin city na zim le aa zei ka ti lai khua na zim kan ti lai ma sang ni zim ahhin kan tlau ngai. Hi kha tikah ni zim kha tam tuk kan neih ruang khan si ko rua ti kha ka ruahmi kha si keimah nih cun. I atu ah khin aa tahchunhnak ah mi pakhat an min cu vun chim cun an an vun theih pah ngai sual lai i aa ramkip zong an theih mi zong si kho men i Pakhat nih an kan cawnpiakmi cu aa tahchunhnak ah aa nationalism hi ngeih a ṭha ko. Cun aa tribalism kan ti lai cu ti. Nizim kha tampi i tribalism hi a ṭha bak lo. Zeitin zeitin tiah kan cawnpiak a si nain anmah kha tribalism hi a strong takmi minung kha rak si. A chim duhnak cu mipi hmai ah khan na zim kan hman ti ah khan nationalism kan vun ti lio cuahmah ah tahchunhnak keimah zong va si ko sehla tahchunhnak kan khai lak ko lai a ti. Nationalism kan vun ti cuahmah lio ah kannih national khoika zawn ah khin dah khoika caan in khin dah na zim hi khoika zawn cia in dah khoika set dah ti hi a hman khi a hlan te hin kan rak thiam ti lo ruang hin si rua ti ka ruat. Catu ah chim cio ko selaw aa kan atu kum hlei kum hlei ngan a cunglei a phanmi hmanh hi an tlau. An tlau ti tikah ram dawtnak ngai khin ngei tuk lo tiah keimah nih ka hmuh. Kan kal cia nak kan ram ti. Hika Canadian ti zong ahcun Canada dirhmun vun chim zong ahcun cuti ngai in khan Canada rampi ka dawt i ti Vei kha an si taktak hwi lo. I a fiang te vun chim ko cun zeitindah kan i phuah khawh lai silole zeitindah aa zeiruang dah kan tlau cem silole zeitindah aa kan ṭhawn khawh lai ti ahcun nizim pawl kha a hmannak zawn tete kha nu le pa nih kan cawnpiak. Dan zong kha a biapi bantukin cun ni zim kan hmannak ka ti. Zim kan hmannak zawn tete kha tahchunhnak ah ka khua ka dawm ah ka dawt asinatein ka khua ca i ka ṭennak caan a um lai i, aa, ka peng ca ka ṭennak caan kha um hau. I ka ram ca ka ṭennak caan um hnga, a caan le a sining le a zawn te kha kan sawhpiak thiam hna i kan lam kan hruai thiam hna cun aa hi nak zong kan ṭhawng chin le ti ka ruat i eh hika i a ṭhangmi hi cu mawhthluk ding ah a ṭha lo i an active lonak hi Nu le pa deuh kan si ko rua ti keim in cun ka ruat i, i atu kan chim tuk khan ah nizim kha a tam tuk. Nu le pa cio hmanh ahcun dawkaw nizim cu a tam tuk hrat kaw, a cu bu ah kha bu ah, ba bu ah, ngia bu silole an nih ma cu sang ah sang lo ah ti kha a um ruangah khan kan fale hmanh kha confuse a tuahter cu. Mah kha tampi hmailei ahcun ah kan umnak hmun cio khan kan fale kan dawt hna, kan ram kan dawt a si ahcun Zeitile nationalism tu kha ngeih in tribalism hei ti bantuk, citizen kan ti lai ma ka ti bantuk khi a sang a veng luklak le a vei ahkhan fak tung buai loin kan rampi huap in zeitindah kan ṭuan khawh lai timi tu ahkhan buai chih hna sehlaw mah bu tu in khan kan khua cio, kan sang cio, kan family cio kha zohkhenh khawh cun thil ṭha a chuak ko lai ti kha ka ruat ka vun Ka vun nganh deuh rua kan ṭhaw pik kha, asinain a hnu tu khan pehpar ka vun chim chap ti le zitnak kan ṭhawn le ti bantuk ṭha ding ṭha ding ngeih a sin ka lawm khah. Nganh le khen um lo aho paoh Laimi vialte nih kan nganh dia ka ruahmi si mah ruang hen tu kan chim bantuk in Laimi nganh di vun ti awng zu nganh nganh di ti awng zu ṭha lo. Bible ca na timi cu Bible ca Khrihfa Laimi cu Khrihfa cu kan si thei dimi si. Bible ca hmanh in tuko Solomon siangpahrang nih fale cu Pathian thla cu a sung bik ro sung an si pin ah li le thal bantuk an si ti cu mo chim duh mi sa hlan lio ca rai do si te khan ram khat ram khat do lamang si tak a thong de po fa population tampuk na rak tei si te khan fa pa tha fanu tha ban nei ni chun khi zeng te la ral tei nak bantuk an rak mu ti ka chuar si so i kai chim nu chen hi na kan fa le li le thal bantuk an bo chan mi na nu le pa hol an thiam lo ti ka hol thiam kho ding ka ban chim amasa ka be mai thi ka chim ban tu te khan kan ma local le Ki Mirang hna miphun dang sinah bia a chim kho ding atu upa cu Mirang pakhat bia va ruah usih law a awk ak kan i awk ak nak khan awak kan lanh ta ko lai cu sanai kan fale nih cun smiling face in a man cun man cun ka si man cun kan si ti bantuk chim khona so interest ngai ding an ngaih piak khomi hna si ka bantuk a lilet lilet hal bantuin kan bochan hna ding khan hina kan bochan khona lo te ke cu ka mu bak ma ruang hin a ma thope kan vun pik nak se si asang zei na tu lal pipa vun chim ya khan ta Atu nangmah zong kan i vun chim i nu le pa le hna kan dai hlan deuh mi si. Zeitindah kan nau le ṭhangphonak dih hin zeibantuk uh, lam hi dah kan sial piak khawh hna tiah na vun ruah mi um ma? Ie, vei lo, uh, kai lom. Atu kan thopit hi hmailei zong ah Tan nan cal ai relrem ahcun kan pa le intellectual kan pa le pawl zong a sawm te ulaw van kan chim hna selaw kan atu kanmah kan chim nak a let tampi in a kan chim thiam lai ti zong thei ro ngai e program zong cu nan kan tuak pi than te lo ti zong kha lan ten ta ka tu e atu lian lian nia van chim mi kha khi kan dirhmun kha a van khen ngai in ka ka ruah kei hi ka vak ngai le Canada ka kal che US ka kal che Australia zong ka va phan le uh, cun atu hika hmun i a chuakmi kan fale chim lo in uh, a ngakchi lio ah a rak phanmi laitlang zong ah lungphim pah cangmi man kha hika ram kan phan tikah hin miphun dawtnak, miphun zawnruahnak hi an thinlung ah a tlawm ngaingai. Le makha uh, a zeirung ah dah si timi hi uh, a hohman nih cun a dikthlir hi cu va chim awng cu va ṭha lai lo nain khatlei a cang khomi cu nu le pa uh, hruaitu peng uh, abu in le hruainak community hruaitu kan chambau ruangah maw uh, khrifabu khat anu le pa chambaunak pakhat khat kha cu va si ko lai ti kha ka ruah le hihi zeitindah hi hi bantuk miphun dawtnak kong hi kan nunpi khawhnak te caah zeitindah kan ṭun cio lai ti te kha pakhat cio nih ṭunvo kan nei cio ti khan ka ruah le naite ah khan Israel kong Israel kong kong a chimmi te kha vun peh ṭhan ning law Israel tribe ah hin tribe pahra kha an rak tlau. Atu tiang ah hin an sining theih si ti lo. Kha an tlau hna a ruang cu zeitindah si ti si ahcun ramdang an phan tikah khan ramdang nun kha an i cawn, an sining an phil le Israel miphun ka si ti kha an hngal ti lo. E, mah tikah khan uh, miphun dang bantuk an va um ca khan an va tlau kha si a minung kha an va thi dih kha si lo le chimtumi cu Chin miphun zong hi ka ram kan phan tikah hin uh, miphun dang sinah kan hna ngam tluk Chin mi ka si ti zong kan hngal ti lo kan ti sia khan cun te khan dusa dusa tein kan zor thluama ko lai e ti kha ah a theih cia sa si mah ca cun kha bantuk tete a si lo nak ding ca khan a community in maw khrifabu zong maw zeitin dah nu le pa deuh intellectual kan pa le deuh nih hin cun batak tein hi kong hi zeitin dah mechanism kan kalpi lai te bantuk te cu an ruang ai hau ti kha ka ruah mi si kai lom Usiang na aw naa phih ṭhan khah. Atu nai ti kha check an ka kuat i ka vun khilh ka vun rel ta lai zem lo. David Indiana khuasa David le David Van Hnin le a zingthawi sinin dollar zahnih. Hakha dirkamnak caan in kan kuatmi kha kan hmu lunglawm te kan cohlan timi te kha karlak te vun than ka duhmi se kan lawm tak dollar zan hi cu tam taktak mi khi se nai ti ah CDF kan ralkap nu ne chimi cu bongbi chung hnawh hrimhrim hane kan herh tuk timi kha kan chimi te zapi ca ruang nan thei lip lo an nei mi an nei an taksa an takpum chung an nei mi thilri he kan akal min se ko te khan ramlak atu akumin vum tika cun hei ruat ko Ke ka bantuk ti kha chim awkah kan capo dong lo nain reality a hmaanmi khi si. Tuzaan lei ah David le Van Hnin, David Van Hnin le Zingthuai family nih dollar zan hi na kan kuatmi kan hmuh kan i lawm tuk. Dollar zan hi hi thaizing kip tu hin kan hawi le tlung ni an um lai tlang ah khemak al li an um i Bombi chung hnawh tam nawn te kan cawk kho lai timi te zong vun chim ka duhmi si te kan i lawm taktak si karlak te vun chim ka duh lawmnak cun hi kan comment te kha tuzan le chu ka vun rel pa lai ye a mang toy ne nan topic hi hat tuk mi si tha tuk mi si nan ti tha tuk te kan lawm mang toy a cun hi ka le negative le bantuk in pakhat vun um ve mi chu tluang thang ne khan kei ka mu ning a cun tu do thlen na ki mai le kan te fa cha kan ruwa i te Atu dothlennak hi hmailei kan tefa hna ca kan ruah na timi ah khin na palh cang a dang kha cu vun pek awk um ti lo atu kan ton cuahmah mi si ma ca khan tefa hna ca kan tuah mi si lo kan mah chan hrimhrim ah hin tu dothlennak hi a si ko ahcun tu kum khat chung kum hnih chung mana tei kan duh mi si timi le kha ka kan unau tuang tha ka kan vin leh lai a ruang cu hmailei ca kan tuah mi si lo present atu pa ka kan tuah mi sang kan fale nan chim kan rakam nan chim mi cu si kho ahcun kum khat chung kum hnih chung man tei in duh kan duh mi khi si mah ca cu atu kan vun chim hi hen ngakchia khen si lo generation z kan ti lemang ca ṭhawng ṭhami ralkap khomi hna ṭhawngmi kum an si kum khua kum kul le kum kum kul le kum nga karlak kan fale mu ramdang phanmi zong kum kul le kum li ahcun rian tampi an ṭuan cang tu hi graduate mi nan um cang i Siarnak le dawtnak nih cun phaisa tampi zong chuah kho an si. Mah ruang khan kan i ceihmi si timi te kha karlak khan manten kan duhmi si kaa lawm. I uh, a sang kha se vun kan peh piak rih ko, kan i sawm ṭhan. Ne, ka lawm avei lo uh, nui sin a pemi sinah khan van chin ka duh ngaimi cu Atu bantuk caan ahhin fang ah kan thawhmi te zong kha san a tlai. Cun kan neihchun te zakhat kan thawhmi te zong kha san a tlai. Phaisa neimi kan nu kan pa a nei deuhmi hna nih a thawng in kan chuahpiak lai. A ti kho deuh nih tam deuh zong an chuah lai. A ti kho lo deuhmi nih zanhni zathum zong an tuah lai, an chuah lai. Cun a ti kho ve lomi kanmah bantuk zong nih Fang nga te, zakhat te, fang som nga te kan thawhmi zong kha a ṭhahnem dih. Makha a vedu cu miphun uh, thongkhat a thomi, thonghra thomi le uh, fang nga te kan thawh zongah khan miphun le ram dawtnak kan thinlung a velu kha cu ai khat ti te kha van, uh, van chim ka duh. Le Thazaang peknak bantuk ah a va cang kho i tuzaan cu keimah pumpak poite van chim ka duhmi cu kei hi Mizoram ah ka nu le ka pa an um. Indianapolis ah kan nu um, innlo ṭha te kan nei ve. Canada ah keimah ka um, hika hin innhlang in ka um. Le chim ka duhmi cu Mizoram ah nu le pa zohkhenmi kan si. Canada ah inn le lo, motor, bil tampi kan nei. Indianapolis ah innlo bil kan nei. Hmun thum ah kan phaisa kan i thokphami te a kal si tikah khan phaisa miphun le ram ca van thok hi a har ngaimi si. Asinain atu bantuk caan ahcun kan miphun nih a herh teinak ding caah cun tiin mibawi cawite khan i teltum khawh kha kan zuam ve ti te kha van chim tu i kha bantuk khan kan sining nih hin cun a tlin cio lai lo keimah bantuk a har sami tampi kan um cio lai sihmanhsehlaw atu bantuk can cu a herh tuk can a si caah khan kan neih chun te kha chuah usalaw kan neih chun te khan i tel cu ko si ti te kha van mawh ve van mawh than ka duh kai lawm Na sa kan i lawm. Usiang na content veimlo kha negative ciah si lo ti kha tlawmpal te ka vun vei piak duh ta le tluangthang kha. A ṭialmi kha kan i kan ṭan dih hau ti tu kha a chim duhnak kha si. I hal caan zong si lem lo ti tu kha kan ṭan hrim hau ti tu kha a sawh duhnak si ti kha tlawmpal te ka vun Ranhpiak chih ta duh ee. Maw cu te cu ka vun ranhpi piak ta bia. Se thong deu se kan chim man tukan ramleng a phan mi mino kha je da kan si ti mi kha ka vun tuak te khan kan tam tuk cha khan a thong thong US nai siwai kan tua kan tam tak tak hi se mo a khat tuk si kha bial te mino thong li thong nga Hrawnghrang i mino i thazaang pi kha tu hi a tlawm kan hman khawh. Mi hi a tlawm ngaingai caah khan tam deuh kan hmang, kan hmang kho hnga ma timi kha saduhthah kan hei thah bia a si timi te kha vun chim ka duhmi si kan i lawm. I um, Lalpipa tah zeidah nang mah kong he pehtlai in vun peh awk na ngei ma? Ma ti hin ma kan um sawsawh ko lai, tining hi cun ma kan kal ko lai. Something something tal vun tuah awk um ma hei ti bantuk. Na, na ruahmi saduhthah na vun nei kho ma? Uh, tlucop. Nusiang kaa lawm ti cu vun chim lengmang ti duh hlah sih. A simh nan simh sual le na ngai cawk sual lo kaa lawm ti cu. Ci vun tuak cu ti'n si keimah ka hmuh dan hin zeitindik tahchunhnak ah ti'n vun chim ta hmasa ning law. Laitlang lei kan um rak um lio cio ah khan tahchun atu a ṭhumi hi U Siang le nangmah le Kahin Aung Sang le Jacob Party saza chan hi a va si em? Kum hra hrawng kan si khan rawl kan chuang cu tahchunhnak ka chim bia te rawl hna kan chuang maw? Tlakrawh rian hna maw kan ṭuan maw? A phunphun ki kan tuah cu hika kum hra hrawng minung hi Zeihmanh si lo ka ti tikah an nen khuaruahnak le kan dirhmun kha aa vadan tuk tiah khan hiti lai lei thluak ei bantuk hin cun "Aaaa!" ti lung khe lung lung i hmuih lo awk ngai khin ah, hika zawn ah kan ram ah North America i kan ti lai maw silole ramdang a changmi kan fanau le hi ah, zeiti lai, ah lung lung an hmui lo ngai ka ti lai cu. E, cucaah cun keimah nih cun an tuah kho maw tuah kho lo cun an tuah kho tuk. Cu balte cu atu kan chimmi kha tuah khawh nakhnga caan in cun i fiantak a hau ti lengmang kha a va si cah khan. An i fiang lo, an i fiang lo kan ti tiah ram dawtnak thinlung kha an nei kho lo. E tahchunah ka fapa i kum ruk kum sarih tling deng, uh, uh, si, kum sarih a tling deng i a ka timi cu Zeiruang dah Kawlram kha an i kah lengmang na ti i ahodah who is a bad guy and who is a good guy ti cu. La chim na ka chim tam hra cah ka hal ve cang cu. I ti duhnak cu kan nu le kan pa le te nih khin uh, Kawlram lei ah khan zeidah a cang timi hna khi an hei chim ve hma ta chun na keimah pumpak zong ti cang kha mu uh, vei lo tein i phe lo tein Media cu tam tuk kaw kan vun chimnak cu atu ah rungtlang lila zong a va si ko seh, vau ruang zong va si ko seh. Cu a dangdang. Interview tampi um Chinland, Chinland Club nih a tuahmi pawl vei pawl ka ngai dih cawk bal lo, ka ngai dih bak lo. Asinain ka ngeih lo zong ahkhan tahchunhnak keimah kha Ka dirhmun kaa theih. Hei ti ko sih, ka dirhmun kaa theih ka ti tikah ka ṭen bak a hau ti ka theih tiah khan ka va ngaih zong ngaih lo zongah already tahchunhnak ah ah kanmah local level cio in le ah kan ti khawhmi tete le vei ah khan kan i tel ka ti lai cu. Khakha a lungfim cangmi caah. A lungfim lomi khi cu kan fale kan ti twenty five under twenty five na timi a sang vai kha Z generation kha under twenty five deuh kha an va si ti si. Under twenty five bak hi atu hen tahchun ah Hakha kan nih Hakha Hakha CDF Sport Team cu USA si cun thla fatin te zakhat Kan i kholh cute a luan ciami June thlaan khan, last year June in khan, atu tiang kan i khawl peng i at the same time kanmah uh, Canada zong North America tangah kan um ca khan North America hmunkhat kan tuanṭi i Hakha CDF support team cu thlaftin teza le sawmnga rian ṭuanmi cu kan thawh bak i tahchun ah a thawhmi ka zau tik hna hin nu le pa kum sawm ruk chung hna an si cu. A cheukhat hna cu cun atu kan chimmi under 25 a thawhmi hrimhrim hi an um lo tluk in an tlawm cu. Canada vun tuah khan mu, Canada kan dirhmun vun tuak ah. Hi chim duhmi cu kan nu le kan pa nih khan convince an kan tuahpiak kho hna lo maw? A si lo si le rian le khai hrim man nei lo, income an ngeih hrim lo da si hnga ti cu ka va thei cia lo nain uh, kan zor deuh ko cucaah cun nu le pa le te hi kan biapi in uh, ram thlennak kong do thlennak kong zong hin khakafa na thawh hrimhrim hau I zuam ve, ram ṭha na um cang. Ram ṭha na umnak a ruang cu timi Asang nih kan hnule a hmasa deuh a vun chim bantuk khan ti. Ram ṭha kan umnak a ruang zong kha vun theihter ṭhan i lungfiang tein chimh khawh i heh tiah kannih Laimi cu nu le pa sin i benh rih ko hrat ahcun a fiangmi cu something authority kan nei pah rih tinak si lai cu keimah ka hei tuak dan ah ti na thawh hau. Tizong a herh cun kan ti hna ding a si ko ti kha keimaw nih cun ka ruah i nain atu kan chim bantukin uh, an thawhnak zawn te le an ṭannak zawn kha kan theih lo sual a si cun kan ngaithiam ti tu kha cu vun chim ka duh. E, uh, Hakha CDF a thawh lo ruangah annih hi rian a ṭuan lo kan ti ding a si lo. Cun Thlantlang CDF a thawh lo ruangah annih hi uh, rian a ṭuan lo kan ti ding si lo ti ka chim duhnak cu CNF CNA zongah a thawh lo ruangah Rian a ṭuan lo ti cu kan ti ding cu a si lo. Asinain pumpak cio in kan si khawhnak corner cu kan ṭan hau i kum kul le kum nga tang a simi generation Z kan ti le cu an ṭhawn nakhnga ca ding ahcun nu le pa hi biapi deuh an si. Kanmah nih mainstream media kha kanmah upa hmanh a kan ngai huam lem lo cucu. Cucu I pheh cio duh hlah uh, sikalawma kan i pheh cio duh lo. A dih ka cu tahchun ah anni he ka uar phun si tahchun ah zasang he ca a ṭil lengmang i a za- a caciem hi ka uar phun si ka rel lai ka ti cun tahchun nak ah ka rel hrim hnga. Asinain ah vai ah usiang he ca a ṭil nain ca a ṭil tam nain ka uar phun si lo ka rel men lo tahchun nak khati bantuk a um tiah khan nulepa kutcung bak ummi kan mino kha cu nulepa nih kan forhfial deuh hna a hau. Cun mino nih an tuah khawhmi cu atu kan cu kanmah na an tuah khawhmi tam deuh tuk a let in upa deuh nang ka ti le cu holh an thiam atu siang na chim cang atu cacil an thiam tahchun atu hin kan MP cio hin cakuat khawt su tikau ke cacil he ka thiam ve lo tuk i Laica le Kawl ca cu ka thiam tuk natein vei ah thlarau nih a tlak hna lo sen rel kho lo i kuat awk ka hei kuat awk ngah hnga lo ti tahchunhnak hei chim duhnak cu mino khi Indianapolis ah thongkul um hna selaw uh, thonghra um hna selaw mino thonghra nih khan MP bak kha thua hna selaw zeitluk na action a pit lai maw hei chim duhnak cu pin tuk pin tuk Tlang tampi zong hau lo. Tahchun ah ti an i tim ahcun khakha okay, I think you know we should do something like this. So let's write something to our MP so that they know what's happening in Myanmar or our our state, the Chin state. Ti kha i convince hna tial cem mam hna sila What is going on ti cang le cu email thongkul hna luh ahcun an lau le cu lau tuk lai va. Mah ka ti duhnak cu ka bantuk tu khan an va tuah khawhmi kha va si khakha nu le pa nih an forh hna i nu le pa nih kan ti hna kha a herh i anmah nih cun nu le pa ceu hmanh cu dawk a lungfim lomi an nih theng nih a tuah lomi cu kaa tel kho lo ti ruahnak thinlung cu kan nei cu si lo ma. Cucaah cun kan fale chin kha cu an mawh hrimhrim lo i mainstream media hmang in Chim awk zong an ṭha ti lo. I local cio le Khrihfabu cio le asilosile Khrihfabu hmanh nih khi a tlai kho tuk lo cu. Innchung khuakhar bantuk a hau hi cu. Cucaah cu nu le pa hi biapi an si tu kha vun sau ngai rua. Ka siaherh tuk cang. ka- ka- ka siaherh tuk ve ca kha ka vun tui deuh ta i aa thil an tuah kho tuk. Cu balte cu thil an tuahnak hnga ca ding nu le pa kha an biapi ti kha a tawifel nak vun fonh a cin mak kha a si ko. Ka lawm a siang khah. Siseh a tha tuk dah. Mah kha cu mah kha kan duhmi keimah pumpak cu mah te kha ka duh ngaimi a si ko. Kan hnule hika hin aa biachimnak kanmah rungtlang au thawng ah khin ka Chin nute kan fanu te ka rak sawm bal cang. A hnu zong ka sawm than lai. Atu hi aa zei kan ti lai nanmah Canada i suisui masik ah mah nih khin bialenak rak kan tuahpiak i ti. Aa Kawlram ca biatak tein kan senator sinah a lutmi hi mino te si ko caw. Kum kul le kum hnih lawng si ko caw. Yes, natin kanmah Maryland senator pa nih cumah kan fanu te ka chin nu te kha amah bia kha upa dangdang an ton cio bu la khan amah i kha bia ruah mi kha sau bik long ruah i a tam bik long ruah mi si ma kha atu nai na mun chim mi kha ma point kha kan focus ngam mi chu se ni na hen ama cha khan khaban tuk level phak khon nak ding khan zeida a zeida baw ha zitin da kan to khota mi um hama ti mi te kha biruana kan ban nei mi he se kan lom chun a A sang tah atu bantukin bia cu zeimawzat cu kan van chim cang i zei lam he dah atu bantukin kan ti lai. Pu Zabia Lian nih cun nulepa hi biatak deuh in nulepa hi van i cawnpiak deuh a hau ti lei kha van chim deuh dingmi si rua te. Nangmah nih tah zeidah na van biapiak khawh lai, zei kan ti lai. Fiang deuh in teh mah hi mah step hi sa ṭha ko rua. kan nau le kan fa kan nau le pawl uh, hlipplau ding ahcun wake up ding ahcun ti bantuk kha kamin chim khomi um ma generation z kan timi 97 hnulei chawmi po kan ti hna e kulanga somthum tiang kha va cover ti nak se kan lo velo atu linlen ya kan chimmi te kha am ham am ham tok e uh, Zeithil poh hi family in ai thawk bak hau i mu. Nationalism zong hi family bak in ai thawkmi khi si e. Le atu le le na van chimmi cungah khan van chap ka duhmi cu atu bantuk caan ah hin cun nu le pa nih hin kan fale rian a ṭuanmi an um ah khan cun nang phaisa na tho ve maw? Na tho cang maw? A kha khi Hakha CDF ah, Zophei CDF ah, Sin F ah, ah Faraising an tuahnak kip ah khan nang nai tel na um maw? Tho ve ti khi nu le pa bak nih an fial hna hau ti kan kei cu ka ruah. Le ci i nu le pa nih an an mah tein khi an ruahnak nih a phan lo kho min si an duhnak zong nih a va tlin lo kho zong kha si khi thawh duh lo ngai ngai zong khan um kha si theng lai lo ma caah khan thawh an duh ko nain an tho lo tuh an duh ko nak kha an tuah lo na hnu lei i force kha nu le pa kha an sir hrim a herh le nu le pa ti ṭha te an fir chin hna sia khan cun tampi nih somnga somruk fangku hla te thawh kha rian el ṭun mi caah cun an i harh theng la lo atu le bangah hin cun vei lengam va chuak le coffee ham van i chawka kha cun fangku hla di ko ca mu le mah caah cun somnga somruk thawh kha khi a har ngai sai lo cu somnga somruk thawh nu le pa nih feel bu zong in somnga somruk thawh a ṭhathnemnak cu zeidah si sia cun anmah an min tein an i tel ve sia khan cun fangkhat te an i tel zongah fanghnih te an i tel zongah miphun ca kai tel ve tani a min te nih khan thil dang lian nganpi a tuah cang tinak si. Hawi sinah kai tel ve, hawi sinah ka tuah ve. Hmun hmailei ah kan ram hi ai thleng te ko lai ah te chia ko e. Kan ram ai thleng tikah, kan ram democracy kan ngah tikah, kan ram thlennak ding can fangkhat te ka thawh ve cu ti biachimnak ding tumbia an mah ca tumbia na ser zong ka si chi cu. Ma caah khan miphun ai thlennak ding caah, kan ram a thanchonak ding caah Nihin ni ah fangkhat fang hnih tein kan te, kan fale hna an i tel khawhnak ding caah cun nulepa hna nih biatak tein kan fial chih hna kan fale hrimhrim kha tuanbia ah an min kan teh hrimhrim hna herh ti tiang kha van chim fak deuh van chim ahcun maw kan fale hna tuanbia i an min ai tel lo dingmi lawng kha nulepa nih kan duh awk si lo ti tiang lawng kha kan duh a her cang ruat in ka ruam i si. E, a pahnih nak puan ah van langte ṭhan ve ka duhmi cu Hi nulepa lei i a tlangpi in nulepa lei in kan khuaruah ning ah khi a chambaumi tete kan santlaih lonak ding tete upa le upa kan santlaih lonak ding tampi rak um ve. Le Generation Z pawl atu lio i ṭhangthar mino cuahmah hna nih zei bantuk in dah khua an ruah i zei bantuk lungput dah an neih ti zong khi nulepa nih ṭha tein kan i hrin ve hau. Example ah ka chim ahcun Generation Z pawl hi annih hi mi kong ceih hna khe an duh ti loan mi cu le credit te bantuk pawl a thor hlop hna ke an huat tuk atu liu kan nau le ten hai te ko si mo sang bal han hin nain kan na thi rual upa le kan pa le pawl hna le i phor hlop thi anuam an ti tuk phon o kha ban tuk te runga khan khi kan kan laka bridge hlei khi atat lengmang mun khat ti ban thuti bin van ru kho nak ding khi khi ai pe ton kho tui lo ma ta chun nu le pa upa deuh nih hin kan nau le hi zei bantuk khua dan tuah zei bantuk dan duh timi zong hi nu le pa hna nih kan theih thiam a ruah zia kan thiam cun i pehtlaihnak bridge hi zeitin dah kan ser lai ti zong khi fak deuh piin khua zia ruah thiam zia kan herh ngai ngai rua ti khin ka ruah cu van sir i solo kai lom Siseh kan i lawm tuk. A zeimawzat asi. Tuzaan cu a sang hi nangmah he mei deuh in bia kan ruahtu nih a si. Kan i lawm taktak timi kha chim ka duh. Atu hi phung hi ka vun zoh pah mi hi kanmah DC area local le kan area si duh kam le rak thlah mi si e tu bantuk in Burma the Burma Act ca khan biatak tein cawl tu ti bantuk uh, petition zamin rak thu ti bantuk rak tial na te tampi cu ta zo long kan zai zo ko ye kai chim dum chu kan bantuk ti tia khan kan fa le teenage mi high school ka kai mi tiang na ne America mi sim sim le chun kan bantuk tu ko mi tam tu kan tlol lai mi nen phaisa tho long si lo in America pi hna nih kan bawm salo tu bantukin kum khat ah million zahnih le sawmnga zahnih kul hna vun bawmh ding Laimi vialte kan thawh len zongah a chuak kho lomi phaisa dawh cozah nih bawmh ding a kan timh cu anmah nih herhmi ti cu kha bantuk mah hi mah thil hi thil tha si kan herh bawm kan herh taktak u timi min va thut man dawh Laimi tampi nan tuah lo cu kan bantuk khan tuna bantuk in generation Z pawl hen lungfak deuh selaw kan bantuk tiang tlamtling lai ti bantuk kha tampi khuanak he tu bantuk biruana kan tuah mi si timi te kha donghnak le bantuk kan kema zong ban chim ka du e a kan share piak mi kan napa leng cung tlang na chong kan lom rung tlang auf tin te she na kan tuah piak timi te kha alom da khong kha ban chim ka du chun hi ka hen mang toi na khan ke zong zakhat ka thola ye ti kan lom tak tak tu zan Lal Zengtelep Lianlian sinah ka rak thawh lai ti Lianlian nih aa theimi nan si lai cu te ka lawm tuk timi kha chim ka duh. Tuzaan ah thum cun hika in min langhter lomi nih zanga rak thawh i makha ṭhahnem tuk thongkhat deng kan ngah ko tuzaan kha timi te kha van chim ka duh. Bawmmi chung hnawh kan nau le ca tampi chuak lai kan cawpiak khawh hna timi tiang hun chim ka duhmi si kan i lawm tuk i a sang a toi a donghnak le a tlangkom bantuk te te a tunai tu kan nangma zong ne na vin ka chap piak bantuk a ka roi ka lom ai kan topic kha keimah ne cun voi khat long che le voi thum tal che che u si timi kha ka duh ngai mi se chim bantuk in ruah nak dang dang zong ne zan rak ruah vi chiu keimah cu ma ne khan influence aka tu tu tu ka ro khan rian tun tu zong kan si ve tikah pakhat pa long ne hen kan ma kan umnak ko hen a fapa high school kai mi nih rak thawh cun kan ma kan nau nu pakhat nih siang kai lim rak thawh minung pahnih lawng le generation Z ne phaisa an thawh ka si na chim duh mi cu ma ca hen second talai america mi kan sia ram tha dang dang pham mi sen en fa le second talai generation Z nei mi na an fa le he lung khan chen chol bak lo an thin warin tuan lo mi something wrong si bia ruwa zum nak lei zong te lai tlange an ma thi ban tuk te te a thi cho ma ko mi zeikantilai hmuh ko i a lungfak lomi hi cu biafak deuh chim hi ka duh lem lo cheu khat na chan tu lio cu biafak fak chim ding si ko ti zong han khi bia chim khi ti tlawmpal te ka vun i sum deuh i ka lung chia har ngai tha lo timi te kha ka vun ruah ve ma ca cun bantuk ruah nak an dei mi si timi te chim ka duh i sang zi kan tala dong nak kha tlangkom bantuk khan te vun chim lo mipi sin ah bicanak cun tu kan chim bantuk in kan biaruah he Kannih hi kan thok kai September in kan thok kai kan thok kai in uh, live hi live kan zohmi nak tiin offline kan zohmi an tam i biacanak te kha van kan chim piak ko tiah kan nawl alo Asang na chim hlan ah chikate vai kha vun let chi te lo chatial hin chan pek ngai ngai a hau mo cham batak te pek hau mo ti kha na ru anak vun chim ve ti kha vun tial chi mi kha sia chan ne vun tial mi kha okay ma ti zong kha vun let chi te lo cha kan tial ti kha

a si khawh chungin chimchim zong ka duh ngai ve nain ka ti kho lomi si caah khan atu zan ka bia ram hain te hna zong kha ngai har nan ti lai ti kha ka ruah le a ruah zia tun nak thim nak lai zong kan nawn hna tu zan a u siang le ka hun a rong tlang au thong hna ne nan ka song tit kai lom ti zong kha dong nak lai la va chin chapi ku du i khong lu suman tukin va chim ku du mi chu freedom hi expensive tuk a man fak tukmi si thimnak ah atu lio i vawleicung i a cang cuahmahmi vawleicung pi a hnim in a hnim khomi hi Ukraine an kong van chim si ahcun nizan dini te ah khan an ram cu ti pasang van lang ter hman keimah pi long kai zo le bichai lak lo pin o te khan velo Ukraine ram ah cangmi thil ah khan kan theih ngaimi cu a kan fiang ngaimi thil pakhat cu le kanmah Thantlang Hakha Hakha a rawhnak dirhmun hna i minung kan dirhmun i lung a fak ngaimi thil zeidah si ti ahcun nizan tini te ah khan inn tha lo thla an um ko building tha tha an um ko mirum hi phaisa tor a chek leimi an si ko. Uh, milin ngan taktak zong an si ko nak khan Russia nih an khul an khulipi ah bomb an thlak tika khan cun an passport pakhat te long kha an ne lak ye an zam an in an lo vawlei nei le chia vialte kha cu nikhata nangni ah a chiam di kong thantlang ah in le lo tha tha kan ser mi vialte zong khi kha chung ah a kang dir kong le Vawlei chawva kan timi hi taktak tia cun freedom a um lo ah khan cun zalonnak taktak um lo ah khan cun santlai lo te kei kan si ko chikkhat ah a va lo khomi lawng te kan si ko mah caah cun freedom cu a man fak tuk an ti le maumi khi ma rong an si nihin ah hin Ukrainian nih NATO le US cu vei lo no fly zong nan kan tuah piak lai ka mipi an thi tuk cang hi teh Nan ka chanh lo ahcun ti au ko nak khan zeiruang ah dah US le NATO nih atu tiang ah hin an chanh lo ti sia khan cun Putin nih nuclear power a hmeh sual sia khan cun a Ukraine zong kha vut camai cang lai i Europe zong kha a rawk dih lai i USA i New York kapa Washington kapa hna zong kha nuclear ding kan ka sia khan cun kan thi vin lai ti kha an ti an ti ruang ah khan hi ni tiang ah nuclear power a ngeimi ram he khan i do an duh lo ruang khan hi ni tiang ah an cawng ngam lomi si asinain Russia an tei khawhnak ding caah cun US zong nih sungh muna bi in atu lio i Russia ram i a chuakmi kha an business chuakmi hna kha tuak ulaw Victoria Secret tiang chuak cu maw khi chim ahcun McDonald tiang chuak cu te cun variety thil thuam company vialte kha Russia ram an chuak cu Russia ram ah hin million dei lo hrawng khan um ve 149 million an um ve cu maw minung vawleicung ram ngan bik a si pinah khan population tang ngai nak ram si ve cu tikah khan McDonald ha cu Ve lo Russia ram ah hin business zariat hi a neimi si cu le kha vialte sung khan Russia an chuah tak cu le Victoria Secret hi te bantuk Russia ram ah chawmi vialte khi business a tor la cheng nan sung sung i thit khan Russia ram an chuah a ruang cu Russia nih hin Putin nih hin a kan hloh khawh kan freedom pi hi a kan chuh khawh ti an theih ruang ah khan phaisa sum kha i thim in freedom ngah kha an an duh deuh tinak si cu mah ruang ah hin ka van langhter duhmi cu nihin ni ah hin phaisa hai biatak tein kan kawl hika mi tlak lei ram ummi hna nih hin kan ram kan phaisa fangkhap chap hi te kan hmuhmi hi kan ram freedom nak ding caah hin thimhan sampai kan canter ding a biapi tuk ti kha van chim ka duh Cun hlanlio ah khan atu lio ah CDF a ṭuanmi Hakha lei a kan ṭuanpiakmi Salai Ngun San Aung hna nih khan kha ka hawile hna bei lo ram chungah cun nuak tlangval tawrawching kan um hi a zohhmanh hi ral hlah u ti hmanh a kham i meithal cu ṭha te kan pe kho hna lo ro ei ti din ro ṭha te kan pe kho hna lo ruangah khan nang cu rak um rih ko nang cu rak um rih ko kan ti i nihin i kan herh bakmi cu phaisa si ko e ti maca cun atu bantuk can ahcun ramchung lei nuak tlangval hna nih meithal an nunnak an thazang in miphun do an thlennak an tuah i atu ram lenglei ummi hna nih hin ni ni pakhat Nihin i kai thawhphami ka hmuhmi dollar tein dothlennak ka tuah ve. A pahnih fawh nen dothlennak tuah cu mabik an si tihi ṭha tein fiang hna usih law. Nihin i rian kan ṭuanmi thlakhat chung i ni sawmthum ummi chung ahhin ni nga hi cu kan ram dothlennak ding caah hin ṭuan ve ning Nabe in Zartami ai din tongmi kan si ahcun Zartami zong kha a hlei in hei tuan usih. Thin ek thawh ding ah hei ti bantuk pawl te ti tiang khan kan thinlung um kho cio selaw a hlei in rian tuan cu a hlei in thazang chuk cio usih ti te kha van in thawk ka du kai lom. Second lom tok a hlei chen hi ka ram thap han mina te US long lo US Australia Europe le vialte Canada te fanu ṭha fapa ṭha neihmi hna nihin ni tiangah zeitluk in dah nan fale bia nan ruah timi kha nu le pa a thei bikmi nan si kan hnulei te khan kan hawipa pakhat nih motor ṭha ngaimi a cawk i a kir thlennak a phun dang ti si kir ka thleng kho le motor ka kho ti lo kei chim duhmi cu Kan fale he ke zein tal thil te kho ngaimi atu nai Pu Biak nih an chim bantuk khan thil tampi te kho men si natein te a kiar na fa, na fanu na fapa vun mawngnak ding a kiar na thei lo cun na hmang kho hna lo an pam tuk timi te kha a vun ruat ṭhan man u te thilri cawi zong kan mah an cawi kho deuh hol zong kan mah an thiam deuh tampi thil te komi si ma ti kha tuzan le kan ruahmi cu si kan ram nih hin a herh nan fanu nan fapa ṭha ṭha ka herh hrimhrim hna a phaisa lawng salo tu bantukin thil an tuah khomi tam tuk i mah ruang kha tuzan lei bantuk bia kan ruahmi si tu tiang ah kan zohmi nan zapi chuang kan i lawm cun phaisa thazaang kan bawmmi hna nan cung kan i lawm tuk bawipa nih thluan chuah ko hna seh Zarhpini he Laimi he zeicahtiah hlasa thiam he kan uar, hlangaih he kan uar. Ram cu kan dawt ngai ko nain ti hlasa thiam an um lo cun phaisa zong kan chuah lo. Mah ruang cun hlasa thiam hi kan sawmpiak hna. Tampi rak kan ngai ṭhan u timi te zong kan vun chim kan duh. Sunday zan ah kan i tong ṭhan ti hna lai. Hi vialte tuzan program cu kan van ngawl chung lai. Kan i lawm. Kan zapi mang ṭha u.